There is fire between two NPP big wins ɛyɛ Aborɔnyɛ DC ɛne Honourable Kennedy Agyapong na yɛsɔrɛɛ nnɛ anɔpa no Aborɔnyɛ DC abɛto bɔmbo baako abɔ Kennedy Agyapong na wa declare war ɛwɔ Ken so. Before sɛ yɛbɛkɔ saa nsɛm no so no aha ɛyɛ Border 24 GH baabi a yɛde nsɛm a ɛkɔ so wɔ Ghana ɛne wiase afa no ara nyinaa ɛde brɛ atiefoɔ. Before sɛ ɛbɛyɛ intro no, make sure sɛ ɔbɛ subscribe na waklick wo notification buttons no so na washare na wakɔmmɛnte sɛdeɛ ɛbɛyɛ a afoforɔ ɛbɛnya bi ahwɛ. Yɛn nyinaa nim sɛ ɛyɛ nawɔtwe yi mu yi NPP foɔ wɔn kɔɔ tɔɔ ana tɔɔ no wɔn too ne din thank you tɔɔ a wɔn kɔ pie wɔ bono na bono no a wɔn kɔ pie no ɛkɔfa nsɛm pii baae ɛfa aborɔ nyɛ DC ho ɛne Kennedy Japan kɔfa no sɛ wɔn toto bi ma ne wɔn ho yie paa na ɛnyɛ asɛm ketewa. Na ɛnɛ yɛ sɔre yɛ a ɛyɛ aborɔ nyɛ DC ɛkɔ pie mu ɔwɔ ntumi TV na nsɛm a ɔde too dwa no ɛnie ɔse wa declare war ɛwɔ Kennedy Japan so me nhwɛ video yɛ ba a yɛ abɛto aso. Me yerɛ fi ma menfa akwanya yi so na menkyea Ghana foɔ nyinaa wɔn mo a sɛbi wɔn nni bibi a yɛ describe wɔn ahiafoɔ nyinaa no yɛ ma wɔn adwo. ɛne NPP foɔ a wɔn nni bia ɛsɛ wɔn yɛ ahiafoɔ nyinaa a wɔn nni ano nyinaa no mefa akwanya yi so aka akyerɛ wɔn sɛ meyɛ wɔn kasamafoɔ this time no NPP ahiafoɔ bɛkasa ɛsɛ sɛ ahiafoɔ wɔn wɔ NPP mu yɛ dɛn ɛkasa sɛ wodi yawa ɛwɔ mpp mu a di wo yaw ɛyɛ wo wasɛm a ɛnyɛ me ma sɛm a me me am one person a wodi yaw a me mi sa sɛ hen na ɛyɛ wo yaw yes me dɛ me that has been my attitude sɛ wodi yaw a di wo yaw woyɛ bitter wɔ mpp mu a you can leave woyɛ bitter wɔ mpp mu a you can leave me nsɛm a meka yɛ no where from the insult ne edi kan ne ka no wɔ fidi kɛseɛ no so sɛ

te sɛ mewɔ sika wɔ mpp mu no ɛdɔɔso every constituency biara no yɛbɛnya ahiafoɔ ma ɔma ɔma nya voice na mp a wobɛkɔ akɔdi sikani no akyie no yɛbɛgya akwan I'm telling me, me repeat me say every constituency biara no yɛbɛfam ahiafoɔ association ɛsɛ sɛ ahiafoɔ firi aseɛ kasa na ahiafoɔ na ɛto aba mpc a mowɔ mmarahyɛ badwa mu yi ahiafoɔ na ɛde mo kɔɔyɛ na kɔbɔ mu suo kɔdi sikani no akyi na owie a wɔbɛka kyerɛ sɛ okɔnti soantifoɔ no yɛ ahiafoɔ ɔno na ɛwɔ sika ɔno nko na ɛsɛ sɛ ɔkasa kɔdi n'akyi na ɛduru hɔ a wobɛte yɛn ka ɛduru hɔ a wokɔnti soanti no me I will storm there Mɛstorm wo hɔ na mestorm wo a wobɛte bi anwia mɛba wo constituency ghana aba bia ne hɔ a yɛnnim aborɔ nyɛ o mɛba bɛdi wo dɛm ɛwɔ wo kɔnto a won hide it ahiafoɔ association no we are come to take over mpp ne yɛde mpp aba power 2028 and market ekuo no mpp foɔ yɛ break no deɛ japan da biara ma finance mpp ma finance mpp ma finance mpp no wada asɔre da koro bi ma kennedy japan afrɛ mpp foɔ nyinaa sɛ me nso wei na manya afiri mpp wɔ wate bi da mebisa wo wonte bi da ɛkyerɛ how evil how evil and devil wopɛ obi a ɔyɛ sikani berɛ ahoɔyeya bayie dambɔ gyimie he's number one. dabi ɛhɔ no deɛ yɛbɛyi afiri mu dambɔ gyimie dabi dabi dabi firi mu yɛbɛyi afiri mu ah, ɛno no yɛ awo nsɛteɛ. wopɛ obi a wopɛ obi a ahoɔyeya sikani brɛ ɛwɔ ne mu a ɛyɛ yɛwura kennedy agyapɔn mɛyi ne yɛwura no afiri hɔ ɔyɛ dishonorable person. ɔno ka ungrateful mɛboa ɔyɛ devil because wonyɛ devil a kofoɔ made you who you are today kofoɔ wode kofoɔ too fam wɔ ghana ha mote aburokyire a motwe taxi a mo mmoa wura wu yɛ nyinaa moba kuroma na mo ni kaprew kofoɔ na ɛde ghana street light nyinaa maa wo contract ewi akyire no wo wante bi kwan a ɔde kofoɔ faa so wɔn a wɔn suro no wɔ ampp mu no they should tell him sɛ me kwame bafo aborɔnyɛ me break him down baabi a ɔrekeka kɔ no i'm not going to respond to ne errand boys ne baako kora o mesɔre anɔpa biara ne me pesti wie sɛ ɛwom ɛyɛ between me ne kennedy japan menya this time menya sɔre anɔpa ne me pesti twitwiri m'anim wie a ɛyɛ sika asikafoɔ ne ahiafoɔ ntɔkwa ɛna ɛsɛ yɛ asɔre wɔ npp mu ɔmfa mɛwɔ so mese the way a mɛsi ahandere saa papa no a wasi ne nsen dadeɛ dadeɛ okuroma no mede me nsa benkum na ɛbɛkye no agyina se na madwene no nyinaa gu
ɔso yɛ bɛma sunya no incident no siiɛ no nneɛma a ɔyɛɛ wɔ sunya no no mankasa na sɛ na mo seresere dabi tie mi adeɛ kye yɛ wonim awɔwasɛm ɛsiiɛ kennedy called me five am na ɔka kyerɛ m sɛ o adeɛ no a ɛsii wɔ berekum no wanyɛ adeɛ nti ɔwɔ hotel ɛwɔ elizabeth memmra hɔ ɛbɔɔ ɛti a mekɔ na aboboyaa bi korɔ so me nti aboboyaa no korɔ so me no ɛna mefrɛ no sɛ mentumi mma na ɔbaa the last program a yɛde baa buakwa no na so yɛmpɛ ba nam so yɛduru kumase a because wofrɛ me a wo sɛ woanyɛ adeɛ no matwa biribiara so wofrɛ me anaase wogya fɛ nnora adeɛ no asiiɛ no me nkoraa no koraa nsɔre nti bra ha ahomakyenniɛ nkan asɛm na m so yɛ eh, ɔmate mo na afrɛ me wednesday na 5am na m so nti adeɛ kyen sɛ ɔhwɛ yɛ a radio station sɛ ɛfrɛ me nyinaa no man grant interview na no wednesday na wakɔ grant interview asana atake me I send Justin Kodua SMS message sɛ mo na mo yɛ leaders of the party. Kennedy Agyapong for a very long time wa disrespect party no agu party no anim ase mm. aredika party no nti one sunyane mo kasa kyerɛ man respondo wa granted the second interview. Kodua me ka kyerɛ sɛ mo na mo soro na by ɛnora 6 pm sɛ mante party leadership no nka Kennedy ne din a ɔbobɔ radio so na ɛnɛ so Kodua you have no right let me tell you as a general secretary stay off Stay off yɛ nim soro a wo soro ɛɛ ɛɛ ɛɛ ɛɛ Kennedy Agyapong because mo nim sɛ ɔbɛba mo so kindly stay off alle party from this issue Kodua ntumi mɛ issue statement sɛ meka kyerɛ sɛ Wednesday Kennedy Agyapong attack me again because wo soro no Oh, Osuro. I don't think so. Osuro. Tie me. Ebi kura wo ebi kura na nfa nka mesi. Twenty twenty three. Mhm. A plus firi aseɛ sɛ ɔbɛwura ne MPP government down. sɛ ɔte ho asɛm wowɔ kurom a wote mpp ni bia a ɔwɔ ha ɛnim kwan a a plus ɛde nana ado yɛ dɛ ɛfaa so saa wonim nipa na ɔhyɛ n'akyi a plus yɛ atake akofoɔ ado atake akofoɔ ado no ɛna me reply no mmienu mmiɛnsa na afei na emu ayɛ hye wɔ kurom ha mewɔ hɔ ada no bia na kennedy agyapɔn frɛ me ɔfrɛ me wɔ fon so ɔse na wo ne a plus issue bɛn na aba mu ntam ada biara mu wɔ media so yi nam sɛ a ɔna bo nti kwan a a plus ɛde ɛɛ eh, eh, npp aban no fa so wo nteyɛ ɔso ɔna wo no koraa na wosɔre a wo defend no deɛn na nana adoa yɛ ama wo Can MPP foɔ ntie ne yie o. Wo na wo sɔre a wo defend Nana Addo no. Deɛn na wayɛ ama meaning sɛ wo na wo fa Nancy Day plus to attack MPP government. Ɛno no deɛ ɛɛ meba menim sɛ ɛɛ mpo eighty eight no deɛ you know ɛbae no I knew sɛ Kennedy. A plus asɛm bɛ no.
Sɛ mpo ɔbɛtwene aba. ɛyɛ minority no side. Ete ate ne baayɛ no wɔ mibisa akwakye ete ate ne baayɛ no a plus ankɔ asɛmpa ankɔ ankɔka sɛ nipa ɛboa no ma no win ne yɛ kɛnɛ deɛ japan naano wokɔtua one million mɛboa wokɔ no ɛnam sɛ woyɛ evil nti mesi bɛ use so just say your words owurɔ deɛ fa so eti adjectives no deɛ ɛnɛ fa so ka wasɛm de yi adjectives no efiri mu wate aseɛ Ɛnam sɛ woyɛ evil nti wate throughout the eight years in opposition wopɛ the number one financier in NDC a ɛyɛ Julius Debra. I am telling you ɛne Stephen Opuni the eight years NDC opposition the two men wonya no mahama wɔ ne mpa so sɛ ɔmmɔ nipa a ɔde ɔno mahama bɛdi president a mahama will tell you sɛ ɛyɛ julius debra wate sɛ da koro bi ɔreyɛ donation na ɔde camera kɔsi ne so wahu julius debra ndc internal donation ɔde camera aba tv so da ɛno na kyerɛ wo sɛ ɔyɛ ɔdɔ ne kuo meboa mo na no wokɔtua one million meboa january this year january 25 yɛwura dr mahmood baumia donated 2.1 million to the new patriotic party baumia o ɔdonate 2.1 million Ɔse memfa mma TV so. Kudee ɔse monye na momfa nwra ne party no expenses biaa ɛwɔ hɔ ɛne ɛka biaa party no deɛ no. Bawomia donated 2.1 million. Wamfrɛ TV foɔ ɛna ɛkyerɛ sɛ n'adwenem da hɔ. Nana wokɔ donate 1 million Ghana series no wofrɛ BBC foɔ Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Ghanafoɔ ne NPP full soldiers bɛhu sɛ ekuo no, Kennedy Agyapong na ɛyɛ the only person a ɔrehwɛ NPP. Such an ungrateful and unpatriotic leader. 19 December 2024 ɛberɛ a yɛato aba a MPP alu so a yɛrekɔ fie no na Amin Anta ne transitional team no atua honourable Kennedy Agyapong ka ECG alone six hundred and forty five million Ghana cedis wote sɛ ɔfrɛ BBC foɔ mebisa wote sɛ ɔfrɛ I am telling you today ɔso ɔyɛ honest person but I call him dishonest person sɛ time na Nana Addo Aban ɛne finance minister former finance minister Amin Atta ɛretua six hundred and forty five million ghana series ɛde ama wɔ contract a woyɛ wɔ ecg no nineteen december twenty twenty four no bakyɛw wofrɛ bbc foɔ ɔde just one million ɛreba mpp aso ɛyɛ no ɔfrɛ wiase nsɛnkyerɛfoɔ nyinaa sɛ ɛbɛyɛ a ɔde bɛfamfori ɛfamfoɔ no Na famfoɔ no ahu sɛ Kennedy Agyapong wɔ akoma pa de ma NPP. Wɔyɛ wagadireni, wɔyɛ kalabureni, wɔyɛ dargani, wɔyɛ dishonest person. These are hard core facts I am giving it to you today. Atɛm bɛn na wɔanni Nana Addo Dankwa Akufo-Addo? Wɔte sɛ Kennedy baa abɔnten da koro koraa bɛkaa sɛ, manya adwuma wɔ ECG na contract sum no yɛ sei. ɛno ara nso ɔbie n'ano a ɛna minister wɔ nhwɛ ayi full soldiers ɛna wo na yɛde adwuma ma wo as a business man as a party member wogye sika no a hemfafoɔ na ade hwɛ ɔmo na po a ɔde contract no ma wo no wofi sɛ ɔnim nyansa sɛ ɔbɛyɛ press sɛ sei na mede ama kennedy japan sɛ ɔno nso mfa mmɛboa full soldiers wɔyɛ ecg alone go to cocoa board Ɔwɔ six hundred million cedis a ɛno nso n'ano. Ɔkɔ kɔtenaa Lɔdena hɔ. About a month ago, Kennedy Agyapong, me challenge ne nnɛ anwummere yi. Na Nana Addo so ntie no yie. Ɛne nsɛm a ɔkɔka faa Nana Addo ho ne Bawumia ho. Me, mede Presby asɔredan ne Bible pagya kyerɛ wiem. sɛ a month ago kennedy a japan kɔtenaa lɔdina anim ɛka kyerɛ ne lɔdina sɛ nanado yɛ nipa bɔneni na nnwuma a ɔyɛeɛ nyinaa no nanado dankɔ akofo ado antua ka nti lɔdina ma ɔmo ntua ma no miwa na koko bɔ wɔn atua bi ama no aka bi Wei no deɛ ɛyɛ serious allegations a I can't verify. Wofrɛ me sɛ woka kyɛ that is why ti o ɔmo a me nipa na mebɔ ne din ɔnwu yɛ nti sɛ ɔyɛ kwadwofoɔ no nverify a. Why na nwu ɛsɛ Lɔdina? Yes me se a month ago Kennedy Agyapong kɔɔ Lɔdina hɔ ofie ɔkɔɔyɛ na ɔde Nana Addo kɔ tenaa Lɔdina fie na ɔɔsopa no. sɛ nana ado yɛ nipa bɔne ni ɔbaayɛ no akyemfoɔ contractors nko ara na ɔhwɛɛ wɔn ɛne ayi kɛ ayi ɛɛ ɛɛ kenoforata na dwuma a ɔyɛ nyinaa na wɔn ntua ne ka nti lɔden na nhwɛ na wɔn ntua ne ka ofiri hɔ ana information ne buro yɛ wagye six hundred million six hundred and forty five baakofoɔ kennedy agyapɔn kɔkɔkɔ board gye sɛ boae hɔ na sɛ ɔkɔto ada contractors a wɔn so pɛ adwuma yɛ a ɔnkasa wɔn ho ɔno wɔn ɛyɛ aka because n'ani bere adeɛ ani bere honhom yɛ dɛn ɛwɔ ne mu sɛ wote sɛ ɔatake si wɔ bi anaa amdi bi a na wakɔ akɔpɛ adwuma na wɔn so nɔ sɛ yɛde wei ama wo nti ma yɛmfa wei so ma nnipa asumasi ɔbaeɛ a na wabɛbɔ paa Na mediafoɔ no redi saa CEO korɔ atɛm, saa minister korɔ no atɛm. Saa na na ɔyɛ Okroma. Ɔmmɛpagya ne nsa sɛ, last month wankɔ Lɔdena hɔ ankɔka nkyerɛ no sɛ cocoa board sika no so wɔn ntua ma no anaa? Masa, ɔse me ɔno no maa me eh, eh, pickup anaa V8. Ɔnte apɔ in the first place. wo kennedy agyapɔn let me set it on record sɛ 2016 ɔma party bi a pick up and i'll tell you why te sɛ bi a wo keke you are a business man wo mma abɔnten na mmom wopɛ mpp wate aseɛ business man foɔ nyina ɔmo wɔ mpp mu no wɔn yɛ sɛ yɛntuatua sika yɛntuatua sika na yɛnfa ntɔ pickups na business manfoɔ no tuatua sika ɛde tɔ pickups a na sɛ wo no wo na wokɔkɔ fa baayɛ a wo sɛ ɛyɛ woa ɛno na ɔdi adoma ko baa fie atɛm wɔ ho ɛwie yɛ a ɔse me man sɔpɔto me nso wadi matɛm na come to the money me mensrɛ ne sika da kennedy agyapɔ wonim di na ɔde frɛ me mhm. sɛ ɔso yɛ honest person a ɔfrɛ me aborɔnyɛ deɛ ohiani stubborn proud ɛgyina kennedy agyapɔn de frɛ me no ɔfrɛ me ohiani stubborn proud mensrɛ no adeɛ da sɛ menim sɛ rositeɛ meme wɔ hɔ na ahafo chairman 2022 eh, eh, eh, ɔfrɛ me sɛ o ɔnabo sɛkyerɛ ɔna ahafo chairman sɛkyerɛ ɔfrɛ me sɛ o ɔnabo kennedy agyapɔn ɛhia me ne ne mmienu ɛne ɛkɔ ɛkɔdura na ɔse wo nua Wo ne sɛkyerɛ wate pɔ aba omia. Abɔ afa wɔn mpɛ sɛ wɔn tu. Nam ka kyɛn sɛ me ba omia ntumi ntumi akofo adu ntumi nyɛ dɛn ntumi. Wahu sɛ ne ntuturu asɛm nti yɛbɛtena ha sisi yi. Ɔde nkurɔfoɔ aba wo ntumi ha sɛ wɔn mɛsɛe program no. Dabi obi ha Ɛyɛ Kennedy Agyapong n'asoma sɛ wɔmmɛyɛ ntutura sɛ wɔn na egyina gate hɔ sisi yɛn.
Obia ɛnsɛ ɛɛ program no na ɛbom no ɛbom no ɛɛ sisei no. Mesi yɛ ma nipa na hun sɛ Kennedy Agyapong boys in Asante region ɛnam that tell you sɛ unity tɔɔ na na asundue nim no ɛno na na ɛyɛ ɛnɛ evidence ɛshow sɛ Kennedy Agyapong asoma ne mmeranteɛ sɛ.

ɛne asetaba no abrɔnyɛ sɛ abrɔnyɛ bɛbàtɔ bɛbàtɔ yɛnyɛ du saa stage no yɛnyɛ du saa stage no ɛti yà ɛbi a but but but ahwɛfoɔ ɛno no deɛ ɛɛ deɛ ama nkɔmɔ wei ɛkɔ so no it started with wɔn wɔn na ɛbɛba.

Make sure sɛ ɔbɛ subscribe na click on notification button na share na comment sɛdeɛ anytime bi a bɛ drop video bi a ɔne first person a nsa bɛka. That's